Manahoana daholo ny ahy a! Betsaka ireo nanontia an'i Pe tany hoe inona izany, ahoana ny fomba fitadiavana problematika? Ka androany izany isika dia hianatra hoe ahoana no fitadiavana problematika izany. Fa mialohan'izany dia misaotra anareo rehetra izay nandefa message anay na tany anaty groupe izany na tamin'ny message privé izay tena manohana anay. Misaotra anareo fa tena manampy anay betsaka izany. Ary faly mampafantatra anareo koa aho fa efa nisy ihany ilay page afaka bacc deux mille seize, betsaka ireo rehefa nahalala azy ary izay mbola tsy tafiditra ao anatin'ny groupe afaka bacc dia manasa anareo hiditra ao amin'izany. Dia farany an, misy ihany ilay tranonkala izay hitanareo io ambany io an, ny lien mankany, amin'ity herinandro ity io izy io an, ataonay mandeha farany an, ka manasa anareo hitsidika izany rehefa manam-potoana. Misaotra àry. Inona ilay atao hoe problematika? Ilay problematika dia ohatran'ny hoe karazana fil conducteur izay mi-guider ny devoir anao. Ny dikan'izany izany an, ny devoir anao dia tsy misaraka amin'ny lematika anao, ary ilay problematika anao moa izany ilay fampianarin'ny porofo foana hoe iny ilay valianao anaty devoir anao. Ka ahoana ary ny fomba fitadiavana an'izany problematika izany? Izao ihany no tena fika raha hitady an'izany, mila manana méthode ianao izay fomba fitadiavana problematika ary mila connaissance solide, mila connaissance solide izay momba ilay sujet eo Fa raha tsy manana connaissance ao amban'ilay sujet ianao an, sarotra aminao ny mitady an'ilay problematika. Ary mila manao karazana exercice koa izay efa azonareo any am-pianaranareo tsirairay avy any. Koa izay ampisehoako anao eto moa izany an, ilay méthode izay tsotsotra tokony hahitanao ilay problematika. Voalohany an, averintsika definition-vana hoe inona moa ny atao hoe problematika? Ary afaka hamaritana izany dia afaka atao hoe inona no tsy atao hoe problematika? Problematika dia hoe ce n'est pas une simple reformulation du sujet. Dikan'izany izany an, raha ohatra ny hoe manana phrase ianao any, ity izany moa tsy sujet ity fa ohatra ny hoe papa est à la maison, dia tsy afaka ataonao hoe est ce que papa est à la maison ny problematikany satria ilay teo ihany no averinao fa mody nasianao est ce que fotsiny teo alohany. Ny problematika izany dia tokony handainga fanontaniana be dia be ary ireo fanontaniana ireo izay tokony ho valianao any anaty devoir anao any. Izay no tena atao hoe problematika ary marihina fa ny problematika tsy maintsy à la forme interrogative satria tsy maintsy question ilay izy fa tsy atao à la forme affirmative. Ka ahoana ary izany amin'ny fomba hi-problematiser-na zavatra? Izany dia miainga any amin'ny analyse du sujet. Ka eto aho dia milaza fa ny analyse du sujet io, sur fa efa tenenin'ny prof-nareo any ihany io fa dia tena ilaina io, primordial be io amin'ny devoir-na fitadiavana problematique izany. Fa eto moa zany dia tsy afaka atoroka anao tsara hoe ahoana moa izay analyse du sujet izay an, tsy dia manam-potoana koa manko fa tokony efa hainao ihany angambany an izany. Ka eto moa izany an dia misy an ilay étape manaraka hoe reformulation du sujet. Ilay reformulation du sujet izany an dia ohatran'ny hoe an miezaka manamboatra question ianao an, izay an valiny an ohatra dia manome cause na consequence. ka izany izany dia afahanao mitady ny problematika. Ny astuce farany hiteneniko anareo fotsiny dia hoe inona ny fanombohana problematika, ireto avy no tena hoe matetika sady tsara hanombohana problematika dia ny hoe en quoi, dans quelle mesure, pourquoi, de comment? Izay ohatran'ny hoe ireo izany an, ohatran'ny hoe mahatonga ohatran'ny hoe question de réflexion izany an, izay tena anisan'ny mahatsara ny problematikanao. Ka eto an ny hamaranana an'ity vidéo ity an, amin'ny manaraka angamba an, manao ohatran'ny hoe application an'ilay méthode ity an, fa tsy dia manam-potoana loatra amin'izao an, misaotra anao an, nihaino hatramin'ny farany.